vakawanikwa mudzimba vakanomira vachiti zvokuya zvokutaura asi vana vakawanikwa vaitevedzera tsika saka vatete vanehoyo yokuti vanasikana vomumhuri vose vanoenda kuna vatete ikozvo nyangwe wamitisiwa akandoambwako unokuenda kuna vatete vatete ndovanitaka undokwa hondo kuva kwasha kuya kuvarume vouya kana kazhinji vacho vanohwina kana vangoinda zvokuti vatete dai kati plus ukaona mai vachiramba kuti vatete hanzi vati handitiko zvo vakadzi ko toita sechingwa ndikaenda kubasa bruwan ndobva nomukadzi sechingwa saka unotika dzaikoko hazi mukaranga ka eh. eh, hazizivi zvavatete ukaenda kupi wondotora kuchingwa akupa mabhanana saka hadzisike chikaranga vatete vane basa rokushanda ipapa vangoti eh, mazosemon wanga angoti toitai vatete ndaidoni ndapinda zvine yokuti chakanakira sekuru pamusha chii ichitoindai
indai mberi sekuru pamusha nyange zvakataura mukwasha wangu wamafumba ikozvo hambe ndikana kumaricho kuti vaone zvivitation toda kuhwisa kuti sekuru mwana angeita vani vani ndokuti kohwisa kuti sekuru vacho vachakuperera sekutogwa ndivasekuru vachiotaura kuti vomumhuri tinoreva kuti baba vapasi zvakaita vamafume pano ndisekuru ndovo ndoda kumira navo manje iko zvino havana chavanacho iro zvimwe muzvikunyakwa akanomitisa akakanyiwa unenge wachikoshesa pakwana vamafumi havana chavanavyo saka dzidziso tsananguro yovoita kandining yovoita somuzukuru wapa mhosva noyo wavaya mwana womunhu yavanoshanda ndivo basa vasekuru nyangwe bambo vanenge vachikasira vana ivo mwana womunhu ukadai kukayangira shanzi yako ivo mwana vachinzanisa kusvika vazoreva kuti vati baba

handiti musati henyu magara pasi vana mbuya ivavo munoziva vari kugara nhaka kuona dzavamwe mm. ende vana mbuya iva vakavona zvakawanda munoziva heku handiti vakatidzivisa zvinji havaatikwana usati umwe uchavona mm-hmm. akandovona zvikuda ndiwe nenzomwoyo vane zvizhinji zvavakavona vanova dambudziko vakava pane imwe imba vakavona magadzirisi kwakaita zvikazonaka ende nyangwe uchitaura zviya zvemwana uchita kuvabereka iwe sekuita mbuya kuya uchita zvisina amwe ndakamboita makose macounseling ndinonzi ndikakuta makoda uchitaura ina amwe ndondandama asi uchitaura munhu achindandama unoona zvinenhema saka vanozviziva hazvizizvo hazvizizvo zvinonzamu zvinonzamu saka havana kumboipa asi koti netsika yedu handitati vavova vanenge vabva kubhuva sechimba vamwe sokupi kwamwe bad bridge sokuti kumahanzi havazivi hoyo yana mbuya eh, vamwe anongoudzwa kuti kana makambona mafilm mamadzira kudayaka eh. ane kana dai mino ndozvaita vana mbuya vachembera havachinazo nyama awa mabhonzo sakadai vamwe dzimuroi ivahovi tozvizva nezvo zvinoita kuti plasi kushaiwa eh. kwakuve tsika dzedu kushaiwa kushaiwa namo kwakuvengesa vanhu nokupana mazita akaipa kupa vamwe vedu mazita akaipa eh, vakanaka eh, ehe inhamo eh, ukakura se kwai unoraramire ifa gabeshi vamwe vakapaa ndiye muroyi saka ndiwapezvaunetsa asi kuti zvatongwa vamupunga kuti a ah, kumachechi Kuna vamwe vakwavoenda kuchechi kundolomba. Right. Kuna vamwe vachienda kuchechi kundodzisa kana kuti kundodzisa upenyu hwevanhu kuti vanhu tinogara takati takati takati ndizvo zvimwe zvinoita ukaenda kuchechi yakadero unogona munhu yako kuti yanaka asi ukaenda kuchechi chekuromba ha chokwadi